स्वागत अछि दोस्त सब नारायण मंत्र साधना केंद्र में अहा सबके स्वागत अछि आई हम एकटा एहन विषय लोके आयल छी जेकरा सुनि क अहा सब हैरान भय जायब कल्पना करू एकटा एहन रातिक जहन विज्ञान आ आस्था दुनू आकाश में एक भय जायत 2026 में हम सब एकटा बहुत ही अद्भुत पूर्ण चंद्र ग्रहण एक साक्षी बने जा रहल छी आ ओहो एकटा बहुत खास मौका पर त चलू एक रहस्य पर से पर्दा उठौबैत छी जरा सोचू जखन पूरा देश होलिक तैयारी में डूबल रहत ठीक ओही साँझ आकाश अपन रंग बदल रहा होयत ई कोनो साधारण चंद्रग्रहण नहीं छे बल्कि एटा रक्त चंद्र होयत और से हो होलिका दहनक पवित्र दिन पर ई एकटा एहन दुर्लभ संयोग छे जे एहे खगोलीय घटना के विज्ञान और संस्कृति दोनों नजरिया से अविस्मरणीय बना देत अछि

एहि अद्भुत घटना केँ हम सब पूर्ण चन्द्रग्रहण कहैत छी। त सवाल ई उठैत छै जे चान लाल किएक भए जाइत छै? एकर कारण छै हमर पृथ्वीक वायुमण्डल। जखन सूर्यक रोशनी पृथ्वीक वायुमण्डल सँ गुजरैत अछि त नीला रंग त बिखर जाइत छै मुदा लाल रंग मोड़ कए चान धरि पहुँचि जाइत छै। ई एकदम ओहिना छै जेना सूर्योदय आ सूर्यास्तक के समय आकाश लाल देखा पड़ैत छै। त बुझाँ जे चान पर पृथ्वीक सब सूर्योदय आ सूर्यास्तक के रोशनी एके संग पड़ि रहल छै जाह सँ ओ लाल देखाइत अछि। आब जे खगोल विज्ञान में रुचि रखैत छथिन हुनका लीली नंबर सब बुझू जे कोनो संगीत कक धुन जका छै अम्ब्रकल मैग्नीट्यूड एक दशमलव एक पाँच से बेसीक मतलब भेल जे ई एकटा बहुत गहीन शानदार लाल रंगक ग्रहण होयत गामा माना हमरा सबके ग्रहणक एकदम सटीक रास्ता बता रहल छै और सारोश चक्र थर्टी थ्री एकरा ग्रहणक परिवार मानू ई ओही परिवारक सत्ताईसम सदस्य छै जकर पूर्वज हर अठारह साल पर हमरा सबसे भेंट कराय आबैत अछि विज्ञान तो गजब छे मुदा असल सवाल तो ई छे जे हम सब एही अद्भुत दृश्य के कखन और कतस से देख सके छी चलू आब एकर पता करे छी हाँ तो अहाँ सब देख रहल होएब जे समय में थोड़ा बहुत अंतर छे एकर कारण ई छे जे ग्रहणक अलग अलग चरण होइत छे कियो हल्का छाया के शुरुआत से गिने छथि तऽ कियो मुख्य ग्रहण सा मुदा भारतक लेल सबसे महत्वपूर्ण समय छे साँझ के लगभग छः बाज के छब्बीस मिनट जखन चांद उगल उगल ग्रहण चपेट में देखा परत आब सुनो सबसे मजेदार बात चांद लगभग अंठावन मिनट धरी अपन पूरा लाल रंग में रहत सोचो लगभग पूरा एक घंटा के लेल आकाश में एकटा रक्त चंद्र चमकैत रहत ई कोनो क्षणिक घटना नहीं बने बल्कि एकटा लंबा अविस्मरणीय आकाशीय प्रदर्शन होयत आओ ई केवल भारत के लेल नहीं छे ई एकटा वैश्विक घटना छे जेकरा एशिया ऑस्ट्रेलिया अमेरिका आ रूस समेत दुनिया के एकटा पैघ हिस्सा दिखत कह सके छे जे पूरा दुनिया के नजर ओही रात चांद पर रहत चलो आब हम सब विज्ञान से परंपराक दुनिया में प्रवेश करे छी भारत में ई ग्रहण केवल एकटा खगोलीय घटना नहीं छे एकर बहुत गहिर आध्यात्मिक आ सांस्कृतिक अर्थ सेहो छे खास कर जाहि दिन ई भय रहल अछि ई बात एहे घटनाक आध्यात्मिक महत्व के बता रहल छे मान्यता छे जे ग्रहण कक समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपन चरम पर होइत छे ई एकटा एहन दरवाजा खोले छे जकर माध्यम से आत्मचिंतन आ आध्यात्मिक अभ्यासक प्रभाव कई गुना बढ़ जाय छे एह विशेष आध्यात्मिक तैयारीक समय कैन सूतक काल कहल जाइत छै चंद्रग्रहण से लगभग नौ घंटा पहिने शुरू होबे वाला ई समय बाहरी दुनिया से ध्यान हटा कऽ अपन भीतरक यात्रा शुरू करबाक लेल मानल जाइत छै चलू आब एहि दिनक पूरा घटनाक्रम के एकक कके देखी सुतक भोर में छह बजकर दीस मिनट से शुरू हो जायत असल ग्रहण तऽ दिन में शुरू होयत मुदा भारत में ही चानक उगलाक बाद साँझ छह बजकर छब्बीस मिनट से दिखा पड़त आ लगभग छह बजकर सैंतालीस मिनट में जखन ग्रहण समाप्त होयत तखने सूतक सेहो समाप्त भ जायत आ ओकर बाद होलिका दहनक रीति-रिवाज शुरू भ सकैत अछि। तँ एहि शक्तिशाली समय मे की करबाक चाही आ की नै? चलू ओहि पारंपरिक प्रथा आ मान्यता केँ समझैत छी जे सदियों सँ हमरा सभ केँ रस्ता दिखा रहल अछि। ज्योतिष शास्त्रक अनुसार हर ग्रहणक एकटा विशेष राशिगत प्रभाव होइत छै ई ग्रहण सिंह राशि अपूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में घटित भय रहल छै जाहि कारण ज्योतिष विशेषज्ञ एहि राशिक जातक पर विशेष ध्यान देवाक सलाह दैत छथिन परंपराक अनुसार सुतक काल में मंत्र जाप आ ध्यान जेहन काज से मन के केंद्रित कयल जाइत छै वास्तव में ग्रहण का समय के मंत्र सिद्धि के लेल सबसे शक्तिशाली मानल जाइत छै खासकर होली के दिन जखनी ग्रहण पड़ि रहल अछि तऽ कोनो मंत्र सिद्ध करबाक लेल ई एकटा सुनहरा अवसर छै ग्रहण समाप्त भेलाक बाद दान आ स्नान केँ एकटा नव शुद्ध शुरुआत मानल जाइत छै। संगे किछु काज सँ बचबाक सेहो सलाह देल जाइत छै। एकर पाछूक मूल विचार अछि संसारिक काज सभ केँ कम करब, चाहे ओ नव काज शुरू करब हो या खान-पान, ताकि पूरा ध्यान आ ऊर्जा आध्यात्मिक साधना पर केंद्रित रहय। त हम सभ दू टा अलग-अलग दृष्टिकोण देखलहुँ, एकटा खगोलीय गणितक और दोसर मानवीय आस्थाक। ई घटना अद्भुत तरीका सँ दुनू केँ एक संग जोड़ैत अछि। एक दिस विज्ञान एकरा सूर्य पृथ्वी अचानक एकटा सुंदर खेल माने छे जेकर गणना हम सब सटीकता से क सके छे त दूसर दिस अध्यात्म एकरा आत्मनिरीक्षण एक एकटा शक्तिशाली अवसर माने छे घटना एकेटा छे मुदा ओकर दूटा गहीर अर्थ छे त अंत में सवाल हम सब पर आबि जाय छी जखन ओही राति हम सब आकाश में ओही लाल चांद के देखब त हमरा सबके की देखाई देत एकटा खगोलीय चमत्कार व अपन भीतर झांकवाक एकटा आध्यात्मिक अवसर शायद असली सुंदरता दोनों के एक संग देखवा में अछि यदि ई जानकारी महत्वपूर्ण लागल होए तऽ चैनल के सब्सक्राइब करो आ एकरा अपन दोस्त सबक संग जरूर साझा करू एही विचार संगे आइ लेल एतबे धन्यवाद